Lebele. Papa. Enya igblɔ ge me le no fia. Na dza gbagba na ƒutu anyi. Na si wa ge ɖe to me no. Age ɖe lame no. Elabe afi ya mele fia, meyi blibo. Nyemenya ŋkeke ɖe ni hekpɔtɔ ɖe fia kɔa, mamli to go kɔ age dze yɔdo me o. Wò ɖeka yi koe le asinye. Ne enye be miwo nu ɖo afi ya fia yi woa, be wòwɔ nyui ɖo yi migatsi vi ɖe wu ya, mitsi teƒe ɖeka kɔa, evɔ. Nya bubu dzɔ. Mekpɔ be etsi. Fia le fia nɔ le fia ne to mɔ yi ma ŋutsu le fia nɔ yewo me kpɔm kaka adze anyi. Woma dze anyi wo mɔa dzia. Papa no le di ma ŋgbe na lo. Ŋzuna wo nyuie ɖe ŋto nɔnɔ be na tɔnye mlɔnɔ nu. No le di ma nye mlɔnɔ. Ŋzuna wo hɔnya hɔnya ŋtɔ. Fia ne va le ya wo no kpɔ ŋgba na ŋtɔ si na wo vɔna wo ƒuna dzudzɔ na. Ŋgba kpɔna ŋgba kpɔna mo. Hmm? Ɖevia mesɔ kɔ o. Nyamagblɔ le fia nya teƒetɔ le fia. Ɖevia mesɔ kɔ o lo. Ate kɔ aɖewo atɔ ŋɔtia. O aɖe tɔ ŋɔti hã. Bɔbɔ ɖevia mesɔ kɔ o. Nya me kare dzi o. Ewu xoxo ya. Menya be itia. Papa na dzi ave biɔ kɔ mutɔ ke le mɔto aɖe. Ve biɔ bena ɖe ne mbali ne ŋso le yɔ ma ɖe. Ne ŋu zunɔ kaka ye va to na na be ne ŋgbanɔ zunɔ. Bola va gbom. Zunɔ wo ŋutɔ. Efo, ke mekɔ ŋutɔ gbɔ ko ɖeka ko ne tona gbe sia gbe. Megatona mɔ bubu ɖeke dzi o. Nya be do ɖo kɔ ŋutɔ gbɔ fia nɔ biabia se bena ye va yia ŋutsuwo yɔ ame dzuna wo hã. Yo akpe be ŋutsuwo dzum. E nyanya me magblɔ no koe nye be fia le fia tsi. Tsaye koe ne efɔfua Woɖe mi fifia, ne ɖe fifia ko ku ge kpam. Elabe nu yiwo ɖum mi le fia, menye nu adodui ɖeke o. Sãwo nye nu adodui ne fofua, ne ƒuƒu ɖokuiwo kura, efua la ge. Fifia nu yiwo ɖum mi le fia, enuwo menyo o. Ne mènyao, ɖe yi ŋutsu ɖe gbɔ wòva yi do fu o. Hmm. Ɖeko nàku. Hmm. Ɖeko nàku lɔ. Nu ɖe ko anya dzɔ. Gbɛ ye be nya. Nya ka bia gblɔ? Ŋutsu ɖe kpem ya do funu amu. Ŋutsu ɖe kpem ya do funu o ri. Nye nya ŋutsu ŋutɔ tsɔ. Me nya ŋutsu. Ha? Me nya ŋutsu. Aka nya yi gblɔ ne la dia. Oh, edzɔ dzi na. Ela be ne egbe ha egbona ɖe game dzi da ɖo me. Hmm. Ne be ne wɔm ɖe ne ma ewɔ ne kaba kaba kaba. Enyo. Ta nya me dzi ma nana nya. Ne ŋutsu ɖe blo via ata do funu. Ne wodo ŋu nɔ evidzĩ ke kpoe nye megakpɔ ame si ye anɔ ge o. Eyi ke va nɔ ŋutsua gbɔ. Ne eŋu ma fi ma ko nɔ ge. Ne zu ma fi ma ko nɔ ge. Nu sia nu yi ke wɔm ŋutsua le kple woa fi ma ko nɔ ge. Eye Mawu ɖi ŋutsu ɖe ke me dzi mɔ woa enyo. ɛɛ fifia nu yi míawɔ enye be, nenye be. Ame aɖe agbɔ akpɔ ve kpɔ be meka nu. Va nɔ anyi, nɔ anyi. Agbɔ le aƒe me. Amen. Amen. Wisdom. Yo. Eh, aƒenɔ mi. Ke dzɔdzɔ hã. Eɖe ku va do gbe lɔ. Meka ye nenye. Aʒan vi nyee. Ɔnga. Menye ya ko mi le biɔ le fiafia be ye me nya ŋutsu o ɖeke ɖeka me ya. Ɖeka dzi. Efo kpɔ nya ma gbɔ. Papa nye me dze si o nu. Dze si o le afi ɖea. Ayi. Papa. Rebele. Ebu mɔ ye. Ebu mɔ papa. Ebu mɔ. Oh. Ɖeka dze. Eviwo ya. Ebu mɔ la ma.

Wowɔ ɖevi dradzraea, enya ko biam wole le fi ya, mekpɔ ɖeŋu le mo. Kpɔ ɖa, ko mate to nyawo ne dziwò la vi tukui ɖo. Mama, nye mu dze si o. Míwo ya fia ko wò ya na ble mía. Ekpɔ agɔnɔ na wa. Eŋɔ kpɔ ma. Wò ɖevi tukui ya. Mɛ ava fia me dze si o ɖe. Nɔi. Yóò va lé wò leke. Me dze si gbeɖegbeɖe. Eye eh, nyɔnuvi nɔ anyi. Lebede. O, oh, lebede. Agbenɔ ke dzi ya na wu ŋuvia. Alo dzi ŋu ka hã alo tsɔ kaka zã la do. Ete agbenɔ ke kɔsi ɖe ya na wu ma. Ye me nya gbɔ mu hɔn le ka kwa. Zi ɖeka zi ɖeka zi ɖeka ŋkunye me kwa. Ame vadza vadza lebede. Papa tamina ebu mɔ ye la. Ebu mɔ. Aa, eyina ɖe Nigeria. Enya yi dzɔ. Va do ɖe Togo. Enya yi dzɔa. Hmm. Etsi ha. Etsi. Yeƒe nya ha. Lebene. Papa. Srɔ̃wɔe ma. Hmm. Awo. Dona wo. Awo, lebene. Srɔ̃wɔe ma. Papa nyi sɔke. Aa, ma o. Nyawa me me se gɔme, me srɔ̃

Evɔ ya français vovo molia je. Efo. Me wu. Kɔkɔ kɔkɔ ma ekɔ dzodoƒia. Me wu ɖevi ya. Ii aƒe nye ma. Wova kɔ ma gblẽ wo ma. Eɖevi ne kɔ ɖokui da ɖe ame kukuwo dzraɖoƒe azi ŋu nake. Ne menyoa ao ke wogblɔ nye le ge. Wogblɔ nye le ge. Megakpɔ menɔ ge ɖevia nanɔ ke me. Nye, nye kpenjre su kpenjre ke. Megakpɔ menɔ ke ɖevia nanɔ ke o. Ɖevia medze tsi mo. Ikpɔ ge ɖa. Evené.

Nyawozo. Yiwo tɔ. Yo. Ŋane ke tsi te ame bonu yɔ mi ɖo ɖa. Ɛɛ, me nya bena ŋku ya ma me tɔ katã va na pe ya me. Me nya be. Ekatã miva di miva na vinya gbɔ. Hmm. Vinya gblɔna be yewo xɔlɔ ye mienye. Ŋɖe ava lolo le vinya be ŋgɔ lo tui ɖe menya nu yewo nyo. Ɖekadze eva aƒe ya me ga ɖe me be yeva yi si vie nye ɖevia.

Adina dze goma rɔba zã. Akpe. Wòe tɔ wɔne nɔ nyakɔ kuku ŋuti kpɔ. Ee, dodometɔ. Mɔla tse kpɔ. Mmereko yɔna wòe ŋkɔ ŋutɔ ko wɔn. Wɔn ma ɖe ta xɔ yɔ ko. Mɔ ŋkɔ nye tɔ lomevi. Lomevi. Ee. Eva eva na pe ya me ɖe ɖevi ata be ye va dza yi. Menya bia nyuɖo la. Gbegagbe do fu ɖevia.

Ẹ̀wọ̀n akpɔ má zɔa? Mekpɔe. Yóò bɛ ní nɔ anyi. Susu kae le asiwò ɖe ku ɖe ŋuti o? Ma, susu ɖeke mele asi me. Eme mɔ ŋdi ŋuti o. Ọ̀hán tɔ ame kɔ ku ɖe ŋuti. Aƒetɔ mi godzo. Wòe nye akpla ŋutsu via. Alo kue. Nenemae vinyaa. Efue ma ɖe si kaka dziŋɔ ame adre ma me mi le. Ebe wo eyɔ ŋkɔ kpam zi ɖeka be wo dodzo hmm. do fua ne. Mi ga wal fule na mi o. Enɔ nye. Evinye. Le nyame nyateƒe ŋu Mawu kple agbetɔ ŋkuma. Ekpɔ ŋkɔ ye ge mene kpɔ aƒe me via. Hmm. Ede ƒe ɖeka vɔe. Mm. Tso gã me ko mía fofoa wɔ ŋuma kplɔ kɔa. Mm. Ne mekpɔ ŋutɔ mɔ dzi hã ɖe mɔ nɔ vi to na akpa ɖeka ne. Nyawo. Ede ƒe ɖeka vɔe do ma dra na to ŋutsi wo ho. Eƒo wo tse. Bibia ɖe ma. Ma bia mi nya ɖeka lo ke mia me tɔn ya fia ko. Ɖe yewo menya ɖeke ku ɖe enu eƒo ya eƒo ya eƒo do ya ŋuti oa? Dadaa megblɔ na be rɔba koe nèle zãm, nye mewɔ lãtse nɛ kpɔ o. Ta woava kɔ nu. Oo la, ne ŋu nɔa va zie ku ɖi kpɔ ge. Nya nye ŋutɔ tsã. Ne va zie dzia. Nye medee be godia tete kpɔ. Aka be manya nu yi ke le godia gɔme. Menyo. Nyawo. Oo. Ta yɔ ya ŋutɔ mi yɔ nya le fia ŋutɔ game ko gbun me ya ne. Mama, ke va bu game kpɔ ŋu da nyi bedzo yo. Somenu. Eh. Somenu a. Somenu. Ye me. Ne ke bu game aɖe kpɔ kaka ye me ganyi bedzo yo va zu somenu. Rɔba vi wa ŋu e fo ne. Kpɔɖa enya yi gblɔ me le na mi le fia. Kpe ble ble ble ya. Menya vi o. Medza yɔ ŋunɔ va fia waka dege na ame sia ame le fia. Baba na ame yi dzi aka la dze. Oh, Baba na mi ame yi dzi aka la dze. Enya nye se na wo miakpa tɔ lo. Menya gblɔ mi o kumo ƒukuiƒukui ma beta dzi tukpeviwo nena. Mama ame ɖe kunyɔ gazu mo se. Ɔ oh, nyama o dzi mo nya gblɔ mele nɔ. Oh, fi zuzuantɔ avage le miɔntɔ dzedzege. Nyama o dzi mo nya gblɔ mele na mi.

Hmm. Uh, nye aƒenɔ, woaɖo to bɔkɔ. Nya me da asi ɖe hunɔ ma dzi lo, hunɔ ne va, oh, ya le dzi me kɔ. Nya yi ŋutɔ ɖeka kura ma to fe efe ɖe kpekpe, ete nya gbo. Mɛɖa le. Evi atrɔ so mana vi tete ko. Lebe ne yi. Mɛta ko mu do fue nu, mɛke do fue nu. Mɛ zikpui kpɔn fia teƒe didi, mɛke do fue nu.

Baba na me be ŋkɔ me ya sea. Eku nɔ tekpɔ ma. So me nu lu me dzi. Eh? Ya kwa si me gbe gbam nɔ ma be vanga do na fure ka. Eh? Eku lo. Woro ka be be doe. Woro ka be so me nu. Hmm. Woro ka ka be lo me vi. Akpe be ke do fua nu. O me tɔ. Hmm. Papa nyɔ me nyɔ. Tso. Menya o. No, enu si ko ye wòfɔ fu. Alo, hunɔgã. Mm. Ee, meɖe kuku mele aƒe me va ye. Vakpɔ nu ɖe na na. Ne va ɖe meɖo le fia ne va do aka ɖo zi ɖeka. Va va va nakɔ aka do ŋua ɖe asi vɛ. Ɛ yɔ. Yɔ akpe kaka. Menya bia mu be ɖe. Beke kɔmu ma da ɖe gbɔ hã.

Elabena yele ɖeɖe asi ɖevia wòkplɔ tutu gbãtɔ aɖe. Ne enye be ebe nyee kɔ fububuwo na ɖevi le aƒe me, ado go nane faa.

Nyeme dona le nye ŋu deme dodro. Ne menye nya dɔ ʋui aɖe ŋuti mi yɔ mo wa, ekema ne ma dzo se. Oh, nya dɔ ʋui, ma do dza. Nya do ʋui, nya do ʋui. Mi be na va kɔ ŋu ɖe ɖe mi koe. Nya do ʋui, nya do ʋui. Eh. Ŋutsuvi woame etɔ̃. Eyi me do dza ɖo. Hum ye ma. Ŋutsuvi woame etɔ̃ wowɔ nane me wo biã wo gbegbe ye me kpɔgbe na va ka nu. Ewɔ nu ka? Me dzi dzi wɔ nua. Ewɔ nu ka? Akpɔtɔ dzi na.

ya dzo zu ɖevi me me nya ɖeke o kɔa ŋutsu xoxo yɔ woame etɔ̃a ɖeko va bli kɔa kɔ fu do ni me yi tututu do fua ye ko dzi me yi tututu ne do fua ame ame etɔ̃ do fu na ame ɖeka enu gbenya nu kpea ŋu enu wɔna na do kpɔtɔ dzi gli nɔ ɛɛ ame ame etɔ̃ do fu na ame ɖeka eya gli ŋutɔ kura kɔra yi ma. Hã. Tɔgbi gamea so. Miawe, ɖe mi kan dzi be nu si be nya sɔ le mia nu nu wa. Wɔ nu be ya ko wɔ nya kpɔ la. Mɔ de ko nɔga. Ime va fia de. Wɔ nwa ne mia kpɔ. Ame tutu ne do fua kwa. Mi le fi, eyo tɔ mi le fi ya bɔ. Wòe ne na ɖe ama do go. Ne mi akpɔ. Kpɔ le wa do kaka me la. Kpɔ le ne kaka me la. Me nye be nye me do fu o ɖe. Ɖevi ya mi me fɔ mi kakla mi me kɔ fia ma wo mi kɔ de ŋma. Oh. Tɔgbi fodo la ba. Eviwa tɔ eviwa tɔ kakla do nu. Eh. Le be ye nya me yi ne kpɔe vɔ ye me kpɔe ye si vɔ ye me si o. Le be nya le dɔme ne vɔ ye ma te gblɔ. Ebe ye nye afɔtsu dememu nado. Ebe le kɔme kɔn se to le kɔme kɔn gba. Ebe ye nye hetsetse kpo kugba dzi manya kpɔ gbam manya tohwe tohwe ahɔlo tsakla si ku kpɛ enyɔ mɔ. Ebe pipi topi klo ze gbe mɔ xɔna bio la lebe ne ɖevia be mɔ na kolo kaka kaka kaka tsa ne kpɔ nɔ atɔ la vɔn ne. Eh, obo hlɔ dom ɖe jɔ. Miɖo mia ɖokui fiɔ me. Wɔna ke li. Mhm. Mina manya. Mhm. Ah. Tɔbi klogo mele to ɖo. Ebe gabli godo nu mli kpeo mia nyi gbɔn la mele to dzi. Eh, nyateƒe. Wo ma na nye mia nya be dzi ma nɔ si to egba kpɔ na gakuku le mɔdzi wo dzina o. Lo do do nyeme se gɔm. Ebe da kure dzi ame tina dzi o. Ne gbɔgbɔ gbɔgbɔ ne kwa. Ne gbɔgbɔ va nyi gbɔn. Yema. Mama nyɔ. Tɔgbe. Ɖeka ya me gaze. Sɔ kukɔ na me sia me. Ya me yi. Ɖeka le vo na kunya nya be yɔ ma. Yema. Yɔ kplɔ do ma. Yema. Yema kɔ kio. Se me do mɔ.

Kolo kaka tsã ne kpɔnɔ to avɔɛ. Ebe ye nyi hetsetse gbɔ kugba dzi manya kpɔ gba ma nya tovi tovi afɔlo tsaka tsoko. Hã? Ɖevia me gbe samo le mafia. O wa no to mo na wa yo. Ne ko mo jɔ re. O ne ko mo jɔ.

Nyavedzo nya manyi ɖe me ƒlea o, menyi ɖe me ƒe. Mama be nu be nyi na mi kple nu bia ɖe ɖe. Vedzo nya manyi ɖe me ƒlea. Ne ke me dzɔ ɖe. Le kɔe. Ano me vivi na. Le kɔe vima na vima. Mo vi. Na na si nya wo. Ga tsi le kɔe. Tsi.

Megblɔe nɔ sa. Ŋukpe ava aƒea me na mi vɔ. Be ne menye nu ɖɔʋi aɖeke ŋuti le dzidzɔ me o le ame me to. Nu ɖɔʋie. Ya tɔ dziku dodo nam. Megakpɔ dziku. Enya yi dzɔa. Enya yi dzɔa. Ŋunɔga. Nyemeka ɖe srɔ̃nye le akadama tɔ.

Egbea, ta nya ya nɔ aƒenɔa gbɔa, meda bɔ kple afɔ katã ɖe edzi. Ɖo ne trɔ va aƒeme via wòe nɔ wo nya. Ne Mawu wɔ kɔa. Ne susu yi ŋuti nɔ wo nya ɖo, fofo ya va va. Eɖe fia be mia katã mida asi ɖe edzi. Ɔ, mia katã mida asi ɖe edzi. Tempa, tempa. Mase ŋu le gbɔwò. Tempa, tempa. Ne magbɔgblɔ be tɔwò de gbɔwò, dɔ gbɔwò, wonɔ dɔa ka ɖe ha.

Mi da si miawo. Ah, mi da si mi kan. Ye ko na gbe mi le. Ya ma da si miawo. Da si le mi kan. Ya ma da si le ya wo. Ya wo ya wo. O la, mi ato mi si do bi. No te o to na wa wona de dia fi na wona nya. Eh, ma eh, mi da si miawo miawo. Ah, o nya bia mo. Ah, ba nya bia mo la. No te la. E wo ne ne fi wa fi wo ne ne nya ha. Ne kle fi nya mi wo mi de ka. Ba to me ne la. O ne ma ja ko fi o. Mu yi ma ja o ne a wo ko ko a.

Le míaƒe nyateƒe mea, ŋɖe ne ɖe kɔ aɖo la aɖu ŋu akpɔ be ɖe edzi vi ma eme be mati na kpe na mi. Mo vinya ke agblɔ ŋutsu ya le le gbɔnye le fi ya. Nyateƒe eyi me lia mekpɔ be eva tu be dze ko ye mebo o. Made alɔdɔtsi ke ɖe ye be nuɖuɖu me ne wòaɖu ne wòaɖi ɖe eme makpɔ. Nyitsɔ dome ɖe me ƒui da ɖe eme ʋu eke ne dze aglã ye mewɔ nɛ wòdɔ alɔ̃. Ŋdɔ me mɔvɛ ʋuʋu kpɔ be me ʋeʋli mɔ hã. Yi ŋbe nye ama ɖɔe kpɔ Mawu ɖeka pɛ. Ehlɔ nya ka ya ha la? Wa yi me he wɔ. O mi nɔ te ma bi ese ye to nye ke ji Mawu we na ne na te ba kpɔ ma de. Awo eyi me we ayi. Le kumbe Mawu ko evɔ kpa. Kaka eyi me wu vivi nya. Atike hã galia. Yi be ga kɔ ni o ga ɖu ke kɔa. Ebɔ. Ye ku me ga he o. Ega kɔ ɖe fi. Fifia. Eɖɔ mi dɔ. Yi me nɔnɔ me va tɔtrɔ ma ye ku me tɔn dzi ŋɔ ma ene yi na tɔn ya yi me ga we kpɔ. Fifia e wo tɔ to fu ne fi wa.